Mwebare munonga. Ebintu nk'ebi titurikubikora ahabwa poritekisi. Obwire obwingi ku turikukora ebintu nk'ebi baarugayo baagira ngu chipu popularite, chipu poritekisi. Tituriyo nitugamba ahari chipu poritekisi, turiyo nitwogira abahanguri, hungry people, abantu abaine enjara. Turiyo nitugamba abantu abarikuraara enjara abari omu rukazo. Turiyo nitugamba aha bantu. arikuheza eizooba atatungire na bitaano turiyo nitworeka how weak we are omu bwebembezi. Last week gavumenti eruriizingire billions abiri na mwenda z'abakazi kutunga loan kwonka omuri ka zoona ou harikukimanya. So tukiine oburemeezi bw'amaani, abantu baitu nibaraara enjara, abantu baitu tibaine na kikumi kwonka ebyo byona nibireetwa obwebembezi obubi. Nk'oku naaba nimbagambira, obwebembezi obubi nibwo butuhikize aha. Tariho kindi. Omwebembezi ku arikwija kunu, yaagura oburuuru, yaabugura egiraasi ya waragi, agyenda ayebwa abantu ngu kunu nibaraara enjara. Niinyenda kubahamiza ndi aha migina, abantu baayo tibari gye. Tibari gye ahabw'enshonga emwe. Abantu abamwe nibagira ngu hati shi omwebembezi akureetera eby'okurya omuka nainga akureetera esente? No! Tikyo ndikumanyisa. Niimanyisa omwebembezi arikuteekaho enkora erikubaasa kuyamba omuhingi wangye wa migina kureeba ngu yaaguza ekitookye kye, yaakiiha aha nkumi itaano ezi arikukiguza, yaakiguza omutwaro. So, nitwenda eiraka. Ogu n'omuranga, titikuheereza eby'okurya ebi ngu twine munonga. Ninga shi ngu nitubaasa kubatambira enjara? No! Itwe titwine maani g'okubatambira enjara. Kwonka n'akabonero nk'omu beebembezi kwija mukagaruka omu bantu, murekye kubaijuka obwire bw'oburungu. Mugarukye omu bantu, mubare embeera zaabo, mwaba muri ab'okubahwera, mubahwere. Murekye kuguma nimwija omu bwire bw'oburuuru, okugura waragi, okugura entundubaare, ahabw'okugira ngu nimwenda akaruuru. Obuvunaanyizibwa bw'omwebembezi N'okureeba ngu omuntu wa butoosha embeera ye yaatereera. Mwebare munonga. Abantu ba Migina abaabaasa kunyakiira n'omutima murungi tukagaaniira. Nimbeebaza, ninyebaza tiimu yangye, Twine Omujuni Foundation, Okukora ekintu nk'eki tukabareetera aha ky'okurya naitwe eki twabaasa. Naiwe waaba ori okwo orikumanya ngu oine ekitookye kirekye kuhire omu rutookye rwawe mutaahi waawe arikurwara enjara, reka kubiika obuhunga bukahika aha kujundura omu nju mutaahi waawe arikurwara enjara abaana be bakusiiba enjara. Ogu n'omuranga murigeyo mwije muhwere abu murikureeba ngu tibarikwebaasa. Gavumenti neebaasa obutakora byona. Purezidenti naabaasa obutakora byona, kwonka iwe aine akasente yaija okimanye ngu hariyo omuntu arikuheza week atariire omwonyo, oije ogire oku waayamba. Itwe nituyamba akakye aku turikubaasa. Naiwe reeta akaawe okwate aha muntu wa butoosha. Mwebare munonga. Abarwaire abaine oburwaire bw'amaani, nka waaba oine oburwaire nitubaasa kukurondeera dokita. Foundation. Eine ebicweka, eine empagi zaayo itaano. Abaabaire batakazihuriireho, foundation eine empagi itaano, empagi itaano ezo ezeeyemereireho ahabw'abantu b'abanyakazo nangwa na kyembogo na migina na n'ahandi ahari kukurata so ninza kuzibarabiramu mubaase kuzihurikiza mumanye foundation eine mpagi ki ninga shi eine objective ki so twineyo ebyo to improve literacy in kazo area for example bringing bursaries and teaching children the importance of education. Itwe nk'abantu twine omuju, waaba oine omwana akuremerereire omu kushoma noobaasa kumutureetera nootugambira n'eishomero nitureeba akasente aku orikuheereza kandi nitukukwatiraho aha rubaju. Egyo n'empagi y'okubanza kukwata aha bya education ninga shi eby'emishomo. So empagi ya kabiri twine how to improve health extending and health experts to both treating and teaching people ways of improving their health Ah, ebyo nibyo naningambaho aha by'amagara amagara wawe ah, nashasha ataaha n'ekirwaire kwonka toine ahu orikumutwara, noobaasa kwija aha ofiisi zaitu Kazo nitubaasa kuba nitukukwatiraho kandi omuntu ogwo nitumutwara nitumuronda eirwariro, eirwariro eryakubaasa kukwata aha burwaire bwe obwo obutaaha bumushobeire nitureeba ngu omuntu ogwo nawe yaagira amagara marungi. Twena tukwatanisiize hamwe. Foundation na Nitwe Abantu. Unemployment in Kazo through helping youth to be employed in abroad and helping them to start their own jobs through training courses. Ah, ekyo nikyo nani mbagambira nti nitukwata aha niturwanisa aha ibura ry'emirimo ibura ry'emirimo turikurabira omu youth ningashi omu baana b'omuzaire Ninga shi omu bishikya bi mwine ninga shi abakyara abariho oba wazaire eizaara rimwe kwonka ori omu myaka ya abiri na gumwe kuhika ahari makumi ana, noija aha ofiisi kandi tukugambira omuhanda oku wakubaasa kutunga omuhanda okatunga omurimo gwawe okuruga aheeru. nitutwara mbwenu nitubayamba kutwara abaana banyu aheeru bareeberera amaka gaanyu turikurabira omu foundation ya twine omujura so empagi ya kana nitukora outreaches kuraba omufuuzi efaakazi abantu abakuru abarwaire tureeba ngu twakuhikaho So waaba oine omurwaire, noobaasa kukwatanisa na Twine Omujuni Foundation. Waaba oine efuuzi ekushobeire, noohika aha ofiisi za Twine Omujuni Foundation. Waaba ori omuntu ari omuntu mukuru kwonka ataine maani, nawe noohika aha ofiisi za Twine Omujuni kandi itwe nka ba Operations twija tumutaayaayira tureebe oku ari nainga shi oku arikushaasha. nitubaasa kuba nitugikwatiraho. Empagi ya kataano n'okukwata aha by'emizaano. Imwe abaine abaana abarikumanya kuzaana katemba, abarikumanya kuzaana omupiira, abarikumanya kuzaana eh, emizaano yoona waba nomanya ngu omwana wawe nazaana omuzaano gwo niiwe omukyara omukuru nobaasa kuba oineyo omuzaano nobaasa kuba notuzaaniramu katemba nomanya kuzaana katemba ebyo byona Nibyo twine omujuni foundation erikukora kandi erikwebemberwa twine omujuni Innocent so naninshaba ngu ah, nibyingi ebitukozire achievements ni nyingi ezitwakozire ezi ntakuza kugamba omukuru ogu naija kuzibongyereraho
now ekizibu ekitushangire itwe nkaitwe omuri kazo nangwa n'omu bicweka ebindi n'obwebembezi obubi. Nyowe mwabaza mbere ndi aha radiyo, mbere ndi aha radiyo emwe Kiruhura FM, omushaija omwe tube nitugamba aha jwa, ejwa okwebonaboneise abariisa. Omushaija omwe kumbeninga mbahajwa nti abantu bakabonabona obutare bwakingwa obworo bwita abantu yagira ati ogu ariyo na mixinga ebintu yaba nade akaroori aronde akaroori gye arekye kugira ngu abebe obutegyeki nibo batureteire obworo. Mugarukamu ndikumubwira nti Besigye Haine ahu yaabaire naagamba enyima aho, nangwa owa situdiyo yangaaniize ati, Noohagira Besigye shi? Nti, Haa, nti kwonka nimpiikingamu ebi arikugamba ebimwe. Hariho ebi yaabaire naagamba akagira ati, Iwe ku orihurira omuntu naagira ngu eby'obutegyeki mutabireeta aha, obaire noomanya ngu n'omusiru namba ekyo, namba emwe. Egyo ekaba eri sitetimenti ya Besigye. Haza nyowe nkagireebamu amagyezi. Ahabw'okuba buri ki turikukora kyona. nikisharwaho eby'obutegyeki. Omwebembezi naabaasa butakureetera eby'okurya owaawe, kwonka naabaasa kutereeza emihanda ey'okutungiramu ki? Eby'okurya. Omwebembezi naabaasa obutakuteeka sente omu nshaho, kwonka naabaasa kukutereereza akatare, otware ekitookye kyawe bareeke kukigura enkumi ibiri, bakigure emitwaro ebiri. So twagira ngu ekizibu n'eky'abeebembezi, otakaagira oti hati shi mpingire orutookye rwangye? Uhmm omwebembezi niwe anyimire esente? Yes niwe. Ahabw'enki? Ahabw'okuba nooza kutwara ekitookye kyawe okiguze shiringi enkumi ezo, eki waakugurize emitwaro engahi? Ebiri. Kwonka n'oha owaakubaire ayemerire ahagati aho akagira ati iwe muganda we waaruga Kampala waija aha kugura ebitookye Ebeeyi ekaabaire eri eti, n'oha owaakubaire naabikora ebyo oti? Tabeebembezi? Kwonka hati n'eky'obusaasi kushanga ngu twebirwe, na munonga itwe ab'ahansi. Niinyeyeta ow'ahansi ahabw'okuba naabagira nti, Nyowe ndi purodakiti yaanyu. Tikuba turi okwo Kampala bagira ngu, Omukazi onu abagaiga nambwenu waruga nka kunu okagira oti nyowe nindiga akazo kwonka tinyineho million nibabasa nokukutera bakwite ahabwokuba one nibamanya ngu mutaha aha mushara two nibamanya ngu buri munyakazi aine ente aine orutookye arigye natunga emibazi omu marwariro abaana be nibashoma buri kimwe. so nyowe nkagira nti no murekye kutusiiga akashita abanyakazo turi kubi ekyo abatwire nibankurata na za television ezindi kuba ndiho Kampala nkahi ninkigamba live nkagira nti mwana omunyita munyite kwonka nyowe ninza kugamba ngu abanyakazo bakozire ki bari kubi
ekihika kansaraho omuruka ogwakatongore nasiima ruhanga ahabwokutayayisa twine omujuni foundation na group ye abaija omu shell yaitu eya kyembogo omurundi gwakabiri obubaija yo bakabuganabugana abantu haza bagira ebi babaraganisa mbwenu bababira esiri mbwenu nikyo ndikusiimira Ruhanga ahabw'okuraganisa kandi batagumiire nenda kubamanyisa ngu abantu ab'obwire obu nibetenga okureeba n'okwetegyereza n'okumanya kandi okumanya n'ekintu kikuru omu magara ga bataahi baabo mbwenu nashemererwa ahabw'okureeba ngu fawundeshoni ekatutayaayira na mukama waayo twine omujuni baraganisa ebi baraganise kandi abu baburaganise babihikiriza n'okubutunga babutunga mbwenu ninsiima Ruhanga ahabw'okuba niwe butandikiro kandi niwe bukomo mukama waitu abampere omugisha. Ekicweka ky'embogo nk'ekyaro nigira nk'egomborora kandi akatongore nk'omurimo nyowe nyine eishomero nibaryeta standard girls primary school omu kyembogo. kandi natunga omugisha kuhika aha mwanya ogu Omwoiki w'Omujuni yaaba ariho nk'omuntu orikwenda kutwebembera omu Paramenti egi. Aha twamwakira n'abashemererwa kandi abantu baaba bari baingi nangwa akaba aija obwe omu biro by'enyimaho yashanga abantu turi kubi ahakuba egomborora egi eya Migina omurukazu neija eterwa omushana esiriima abantu n'eky'okurya ekihuzire. Ku yaija yagira ngu naakutwirukanirayo. Mbwenu ebyaatugambiire obubunga twatunga omu kishaaha guriita nambwenu egi shaaha bariyo nibatuheereza obubunga okwirukangiraga amaka. Egi enkora niyo nungi nibyo bintu ebi turikubaasa kugira omu mwebembezi. So twashemererwa kubareeba. Nikinyegyesa omuntu kuba aine omutima gw'okukunda abantu kandi ogw'eihanga. Nambwenu aha bwangye ku naaninga be- me- medo za patriotism, naanye ndazimuheereza ahabw'okugira ngu eki yaakora nikwo kurumiirwa omuntu w'ahansi.